Популяр җырчы Лилия Муллагалиевага куркыныч диагноз куелган, онкология. Уйламаган җирдән теге өч хәрефле каһәр суккан авыру мине дә эләктереп алды, ди ул. Инде хәзер җырчы ни эшләргә җыена? Саулармысыз, бу Әйче каналы, минем исемем Ленар, мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Муллагалиева үзенең шушы чире турында каян, ничек белеп алган? Даими рәвештә анализлар биреп, УЗИлар үтеп торса да, Калкан сыман бизне, ягъни щитовидкасын бервакытта да тикшерткәне булмый аның. Бу елның апрелендә җырчы бөтен эчке әгъзаларын УЗИда тикшертергә була. Шул чак щитовидкада йөрләр булуы ачыклана. Биопсия бирергә кирәк дип, Муллгалиеваны эндокринолог-онкологка җибәрәләр. Май бәйрәмнәре гөрләп үткәч, унынчы майда нәтиҗәләр билгеле, аяз көнне яшен суккандай була. Лилия Муллгалиева үзе бу хакта болай дип яза, Мин башта ышанмадым, аннары җебедем. Ишелеп-ишелеп утырып еладым. Бар тормышым күз алдымнан Б. Балалар әле аларның миңа мохтаҗ булулары әйтеп тә, сөйләп тә, язып та бетерә торган түгел. Аллаһым берегезгә дә бу хәлдә калырга язмасын, дип яза Лилия Муллгалиева. Исегезгә төшерәм, аның дүрт баласы бар. Дусты Чулпан ярдәме белән Лилия ханым үз-үзен кулга ала. Чакырган җиргә бара, җырлый. Ай саен онкология диспансерына барып, өч тапкыр цитологияне тикшертеп, өчесендә дә яман шеш булуы дәлилләнә. Ничек кенә авыр булмасын, Муллагалиева иҗаттан читләшми. Тапшырулар төшерә, җырлар яздыра. Лилия Муллагалиева онкология белән авыруы турында социаль челтәрләрдә үзе хәбәр итә. Теләктәшлек белдереп комментарий язучылар арасында җырчы Ләйсән Гыймаева да бар. Ул да бу зәхмәтне башыннан кичкән. Гыймаева болай дип яза, Үзем елыйм, үзем язам. Өч ел элек кичергәннәрем күз алдына килде. Синең хәлне, ниләр уйлавыңны бик яхшы аңлыйм. Көчле бул, Аллаһтан сорыйк бергәләп, узгычы булсын. Улларыңның, кызыңның бәхетле булуларын күреп,

Балалар. Шундый хәлләр кызлар. Дуслар, минем инде күп тапкыр әйткәнем бар, күмәк теләк кабул була. Бу хакта язучы Зифа Кадырова белән дә очрашып сөйләшкәндә әйткәнем булды. Әйтәләр бит, күмәк теләк ул кабул була. Менә әгәр дә бөтенебез барыбыз да бергә телик, Зифа апага иң мөхиме сәламәтлек, тән сәламәтлеге, рух сәламәтлеге. Лилия Муллагалиева үзе дә әйтә, әле минем җырлыйсы җырлар, куясы концертлар, эшлисе изге эшләр. яшьләр күп булсын. Әйдәгез, Лилия Муллагалиеваның бу сүзләре фәрештәләрнең амин дигән чагына туры килеп, шушы зәхмәт белән көрәшүдән җиңүче булып чыгуын теләп калыйк. Дуслар, үзегезнең сәламәтлеккә сак һәм игътибарлы булыгыз. Бер җирем дә авыртмый дип утырмагыз. Тиешле планлы тикшеренүләрне үтәргә кирәк. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклый күрегез. Хәерле сәгатьтә!